ווער נישט צובראכן און גיי נישט אויף דיין לעבן, און אז דו האסט א צרה גיי נישט צו קיין מענטשן, נאר איין אדרעס איז דא. דער אייבערשטער, צו אים וויל איך רעדן, און אפילו איך בין שמוציג, און אפילו איך בין אנגעשמירט און אנגעמאכט, וויאזוי די וויסט איך קוק אויס? דער רבי זאגט אז רעדן צו די אייבערשטער איז אזוי ווי א קינד וואס פארשמירט זיך, אונז אלע מסתם האט איר שוין געזען אזעלכע זאכן, ס'קומט אסאך מאל א חנוכה מסיבה, אדער א פורים מסיבה, אדער א פסח, מ'גייט צו א באבע, און ס'קומען אלע אייניקלעך מיט די קליינע קינדער, און ס'קומט א נייע קאפל, און זיי האבן א בעיבי, אנגעטון אזוי ווי עס דארף צו זיין, די הוט מעטשט מיט די מיט די העמד, און די העמד מיט די באו, און די באו מיט די מיט די מיט די בעלד, און די בעלד מיט די זאקן, און די זאקן מיט די שיך, און די שיך מעטשט צו די צו די דעק פון די קערידזש, און די קערידזש מעטשט צו די בעק פון די קערידזש, און די קערידזש מעטשט צו די פאקעטבוק פון די מאמע, א גאנצע קייט ממש און יעדער איינער נעמט דעם קינד און מען האלדזט דעם קינד און מען קושט דעם קינד, און פלוצלינג עפעס די קינד האט איינגעמאכט און קיינער וויל נישט האלטן דעם קינד, און ווער רעדט נאך ער האט נאך צופעליג אריינגעשטעקט א הענט און און ס'פארט נאך ארום, וויי האסט דאך ליב געהאט דעם קינד פריער ניין? האסט אים ארומגעהאלדזט האסט אים געקושט, קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג פונעם קינד נאר ווער? די מאמע. א מאמע ווארפט נישט אוועק א קינד אפילו די קינד איז פארשמירט פון אונטן ביז ארויף, אזא זאך וואס רינט איבער אזוי ביזן ביזן קאפ, נישט דא אזאך ווי וועה! נישט דא אזא זאך, גייט נעמען דעם קינד אפוואשן איך האב דיך ווייטער ליב. זאגט דער רבי, אפילו א מענטש איז אזוי באשמירט, און אזוי אנגעשמירט פון קאפ ביז פיס, קיינער וויל דיך שוין נישט קוקן, אלע צדיקים וועלן זאגן וואו, נע, קום נישט, כ'גיב דיר נישט די הענט, און ס'כווערן אלע דרשות אז דער צדיק האט נישט געגעבן די הענט פאר קיינעם נאר מיט א האנטוך, נישט געוואלט געבן די הענט פאר קיינעם נאר מיט א, נאר מיט א, נאר מיט א, מקפיד געווען, אכטונג געגעבן, געהאט א האנטוך ביים טיש, און האט גלייך מרגיש געווען ווער ס'נישט געווען אין מקווה, האט ער געגעבן די הענט מיט א האנטוך. איך ווייס וואס דיינע הענט זענען, האסט דאך שמוציגע הענט, בלוטיגע הענט, האסט דאך פוגם געווען אלע עבירות מיט די הענט, און און און און און אלע מלאכים זאגן, וע, ביסט פארשמירט, איין זאך בלייכט איבער, ווייסט וואס בלייבט איבער? דיין מויל, דו רעדסט צו די אייבערשטער, באשעפער וויש מיך אפ, באשעפער וואש מיך אפ, באשעפער טוה מיך אן נייע קליידער, באשעפער איך וויל זיין וואויל, זאג עס יעצט, זאג עס מיט, באשעפער איך וויל זיין וואויל, איך וויל זינדיגן. באשעפער איך וויל זינדיגן, זאג עס, באשעפער איך וויל זינדיגן, כ'האב אזא יצר הרע וואס ברענט אין מיר אז איך ווער פארברענט, זאג עס, זאג עס, זאג עס אדער זאג עס יעצט ביי די דרשה, ניין באלד גיי איך מאכן התבודדות, זאג עס יעצט, באשעפער איך האב אזא יצר הרע וואס איך ווער פארברענט, האב אויף מיר רחמנות, איך וויל קוקן שמוץ, איך וויל רעדן, איך וויל רעדן ניבול פה, וואס זאל איך טון, איך ווייס נישט, איך גיב מיך א כאפ אינמיטן, און ווייטער ליג איך אין די חאזעריי, און ווייטער קוק איך דאס. זאג נאר, א מענטש איז אזוי אריינגעטון אין מאוויס, אזוי אריינגעטון אין דאס, ער ווייסט אליינס נישט וואס ער טוט, זאג פאר די אייבערשטער באשעפער וואש מיך אפ, זאג פאר די באשעפער וואש מיך אפ. אוודאי אוודאי דו קענסט נעמען א טיקעט און פארן צום רעבינ'ס ציון, שוין, פאר אהין, קוק נישט אויף קיינעם, האסט מורא פון דיין פון דיין שווער, האסט מורא פון דיין טאטע, היינט, יעצט למשל יעצט קומט אדר, כ א אדר, הענגט שוין צעטלעך אין אלע גאסן, נסיעות אויף פוילן, ווער דארף פוילן? ווער דארף פועל'ן? דאס איז אזא חסד השם אז דער הערשל רייכבערג, יא, האט זכרונו לברכה, האט שוין געמאכט געמאכט די נסיעות אויף פוילן, ווער דארף איך דארף פוילן? וואס פלוצלינג עפעס מענטשן ווילן פארן אויף פוילן? ער זעט אויפן צעטל שטייט ליזענסק, ליזענסק, קראקע, רימא, לובלין, אומאן, מעזשביזש, בארדיטשוב, אה, אומאן? איך פאר, איך פאר, איך פאר, איך פאר צום, איך פאר צו ר' מיילעך'ס יארצייט, איך פאר אויף כ א לפאר דער, די וואס דארפסטו וואס? די פארסט קאפאלע פאדער וואס איז געשעהן? וועלן מיר גיין זאגן ער איז א חשוב אינגערמאן ער איז א חשוב בחור ער דארף נישט אומאן אבער ער ווייסט דאך ביי זיך אז ער דארף די רעבע יא ער פארט אויף נסיעה מקומות הקדושים נו אדרבה דארפסט נישט גיין פארציילן פאר קיינעם פאר וואס די פארסט און ער פארט די גאנצע נסיעה פארט ער ספעציעל צו אנקומען צום רעבן ציון זאגן די צען קאפיטלעך געבן א פרוטה פאר צדקה און די רעבע מאכט איבער א מענטש דער רבי מאכט איבער א מענטש נאכדעם מען זעהט מענטשן בחורים וואס האבן נישט געהאט קיין געפיל צו קיין תורה צו קיין דאווענען זענען געווען אין אומאן קען זיין אפילו ראש השנה האבן זיי געהאצקעט דארט און זיי האבן סתם געטאנצן זענען צוריק געקומען צוציפט עפעס אינעווענדיג איך דארף א חימוש איך דארף א משניות איך גיי דאווענען און אפילו נעבעך ער פאלט נאך דורך וואס ער דורך געפאלן ווייל ס'איז זייער שווער אויף איין מינוט ארויס צו גיין ס'טוט אים שוין וויי, ער זאגט באשעפער זיי מיר מוחל, און ער זינגט צו די אייבערשטער ניגונים און ער רעדט צו די אייבערשטער די אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל זיך נישט לאזן צוברעכן פון דעם יצר הרע, און מען זאל אים זינגען דעם ניגון או דאס נישט זינגען או מו די יצר הרע.